Awor nos ta kla pa nos traha nos alu vera smoothie aki na Kur Alu. Anto nos tin nos alu wei ku nos a kabi kòrta fo'i nos mata, fresku, kayente ku tur e energia di solo aden. Nos tin nos lechi di koko, nos tin nos watermelon, Patia, nos tin nos apel berde cu nos a corta kinan caba pa nos hinca den nos smoothies, bacoba, strawberries cu mint, anto e mint a bini di nos friendsnan di Fuik, caminda mint ta crece na Corsou, ta hopi hopi importante pa nos apoya nos hendenan cu ta crece cumidanan na Corsou, cu tin hopi berdura cu nos por haya y usa, pasobra hopi bia ora nos ta. kumpra berdura ku ta bini di afó, e ta dura hopi tempu pa e yega na nos kurpa. Anto esaki hopi bia ta hopi mas fresku. Anto mas fresku e kuminda ta, mas nutrishon nos ta haña. Oke, nos ta laba tur kos, nos ta kuminsá na hinka nos lechi di koko. Bo por hinka lo kual bo ke, si bo no ta gusta lechi di koko, bo por pone lechi di almendra, bo por pone awa di koko, bo por pone jus di wòrtel, kiko ta ku ta Haciel un tiki likido pa e por meskla. Nos tin ka nos apel berde. E apel berde ta e apel berde ta bai duna nos un hopi bon smak pa e aloe vera no smak muchu zuur. Nos a kòrta un pida di nos aloe aki. Anto nos ta bai hinka esaki tambe den nos. Smoothie. Anto aloe wei ta hopi bon pa nos skin, pa nos kutis, si bo tin problema ku ku grawatamentu òf problema ku digestion, aloe vera ta yuda bo masha hopi mes pa bo por kura. Anto bo por usa el eigenlik na bo kara tambe. Dus semper asei ta bon pa pa pa pa tra kuné. Pero e aloe vera por di ser por pone tiki zür den e smoothie, dus p'esei nos ta hinka Nos bacoba den cu ta duna nos un smaak mas di sucu, no? Mas sucu natural cu nos por bin drecha e smaak un tiki cu ne. Nos ta hinca nos munt di fuik di Corsou. Dushi! Nos tera, awaki nos tera por crece aki. Great toch? Nos ta hinca nos menta den nos smoothie. Anto nos ta pone un pari strawberries den mi smoothie. Pero prome cu mi hinca nan aden, ami ta hinca henter e. Strawberry den e smoothie pasobra e blachi berde naki tambe tin vitamina. Si bo no ta gusta come, bo por cortele, mane mi ta haci asina aki, bo por corte anto hinkia asina aki, pero ami ta hinka un sin dje, un cune, no ta problema. Ok. Boso ta acorda cu nos haya esaki na Esperamos? Esaki ta e superfoods cu nos ta bay pone as a topping riba e smoothie pa nos come. Ok. Entonces esaki tambe ta bindi pa ti, ta e nechinan of e seedsnan, e pipita. di di patia cu nan a cushina cu nan a sprout entonces esaki ta un bon snacks pa bo por come si bo tin hamber of bo ke come algo tusundor bo por come e sprout de tanto super foods manera nos ta bay papia awor aki di dje ta comindanan cu tin hopi poder den nan nan tin hopi vitamina mineral nan ta haña hopi energia di solo anto hopi di e locual nos ta bezig cune aki nan tin fibracion hopi halto den nan fibracion. Manera mi ke men, mas energia, mas poder. Anto mas vibrashon i mas bida nos hinka den nos kurpa, mas bida nos ta bai tin. Si e kurpa kuminsá kome mas bèrdura i mas fruta, e kurpa por bira mas alkalino, i den un kurpa alkalino, ni kanser, ningun malesa no ta eksistí. Dus ta hopi importante pa nos kome nos smudi, nos bèrduranan tur dia si ta posibel. Oke, nos ta bai kuminsá. Traai nos smoothie akinan. Mi ta par'é un rato, enton mi ta pone un tiki mas strawberry aden. Depende si bo ta gusta hopi strawberry of tiki, a bo skohe. Pero ami ta gusta mi strawberries nan basta aden, enton mi ta pone un tiki mas bakoba aden tambe. Mi ta pone un tiki menta, nos ta usa tur nos menta di Kòrsou. Anto nos alu wei aki nan di cura alu. Bo por hinca mas blachi berde aden, bo por hinca spinazi. Purba usa mas tantu blachi berde cu ta posibel. Boso mas blachi berde bo usa, manera mi a splica prome. ta masha bon mes pa salú. Aki na Curalu bo por haña tur bo produktonan di alu vera, si bo ke haña nan natural òf e produktonan ku nan tin. Aki nan nos tin e Revitalising Supplement ku ta shen por shento puro alu, anto e tin e vitamina B-12 aden ku hopi bia nos aki ku ta kome vegano nos ta pèrdè. Pero nos ta yele den Nutritionalist, si, anto tambe den alu vera. Dus aki nan na Curalu bo por haña esaki. y e cura alu tambe ta disponibel na nos supermercado Esperamos ok dus awo aki nos ta bolbe drai e smoothie un tiki pa nos cuminsa pone nan den nos glas. Ok ay ta hole strawberry cu un mescla di menta. cu nos alu wey di aki di cacur alu hopi dushi hopi dushi nos ta cla pa bay bebe mane bo ta mira aki bo ta mira e color nan precioso di e berdura nan cu nos a hinca aden hunto cu e lechi di coco cu ta haci ele creamy cremoso cla pa bebe nos nan ta cla pa bebe cumi cu aromi ke tende di bos nan con bos nan a usa tur e producto nan di awe di cur alu. Nos produktonan di Esperamos mi ke tende di bosnan ta ki bosnan a kumpra, anto kon bosnan a us'e. Ami ta gusta dekorá mi smoothiesnan, dus mi a kabi kòrta mi strawberry aki, nos ta pone un asina aki. Bo mester sa, tur kos mester ta great pa bebe, foral pa nos muchanan, e nan ta haña mas gana di bebe kosnan mas saludabel. Nos ta usa kinan nos munt òf munt di fuik. Anto kinan, manera bo ta mira, nos tin nos smoothiesnan kla. Nos alway di Kur Alu, nos produktonan di Esperamos, nos produktonan di nos amistatnan di Fuik ku nos kunuku, anto tur lokual nos a siña bosnan awe. Salú!